האב איך מעג אפשר וויסן? איך וויל דיך נישט אריינקריכן אין דיינע פערזענליכע זאכן אבער פארוואס פארוואס ביסטו געזעצן? זאגט ער איך האב געברייבט א פאליס, איך האב געגעבן שוחד פאר א פאליציאנט. אהא אקעי. איך זעה ביסט ארויס גלייך עפעס א האלבע יאר שפעטער. איך וויל דיר נישט אויסמוטשען מיט שאלות אבער איך מעג אפשר וויסן? מוזט מיר נישט ענטפערן אבער וויאזוי ביסטו ארויס אזוי זאגט ער ניין ניין ס'איז נישט קיין נייע שאלה ס'איז די זעלבע תשובה ווי פריער זאגט ער. ידידי היקר רבי הערשל דייטש א באקאנטער משמח אלקים ואנשים דא האט מיר לעצטנס געזאגט. זיין טאטע האט עס געהערט פון א עד נאמן אז די הייליגע רביציקל, רבי איציקל פשעווארסקי זכר צדיק וקדוש לברכה, האט אמאל געלייגט תפילין פאר א בר מצוה בחור און ער לייגט אים תפילין, און נאכדעם האט ער געזאגט פאר דעם בחור זאלסטו וויסן אז יעדן טאג ווען דו גייסט דרייען די זיבן כריכות אויף די הענט זאלסטו זינען ביי יעדע כריכה. ואתם הדבקים בהשם אלקיכם חיים כלכם היום, יא זיבן כריכות, ואתם הדבקים בהשם אלקיכם חיים כלכם היום. דער בחור האט געהאט אביסעלע חוצפה, פרעגט ער פארן רעבען, דער רבי האט דאס אינזינען יעדן טאג ביי די כריכות? האט דער איציקל אים געזאגט, ניין איך האב אינזינען א צווייטע זאך, ווען איך דריי די כריכות בין האב איך אינזינען הווי. דאן עס כל האדם וכף זכות דאס האב איך אינזין ס'איז א מורא'דיגע מעשה איך ווייס נישט ווען מ'כאפט זיך מורא'דיגע מעשה רבי איציקל פון פשעווארסק זאגט דא פאר דעם בחור ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כלכם היום מיט הוה דאן עס קודם כף זכות איז בעצם די זעלבע נקודה דביקות אין אייבערשטן איז דן זיין יעדן לכף זכות זיין נאנט צום אייבערשטן באמת וועלן זוכה זיין צו האבן א קרבת אלקים מוז עס גיין מיט דעם אופן פון דן זיין לכף זכות. דא זייער אסאך מעשה'ס אויף דעם רבותי, מ'קען דא רעדן און רעדן פיל מיט מעשה'ס אויף דן זיין לכף זכות, וויפיל מענטשן האבן פערזענליכע מעשה'ס וואס מ'האט דן געווען א מענטש, בה מ'איז געווען זיכער אזוי און אזוי. כ'האב געהערט לעצטנס א מעשה, א איד האט מיר פארציילט, כ'וועל אביסל טוישן די פרטים ווייל ס'איז אביסל מער א פערזענליכע מעשה, אבער די מעשה באופן כללי גייט אזוי, א משפחה דא אין אמעריקע פאריאר, דאכט זיך די מעשה איז א יאר צוריק, אפילו ווייניגער ווי א יאר צוריק, האבן געהאט עפעס א קרוב משפחה, א שוועסטער אין ארץ ישראל, וואס איז געווארן זייער שטארק נישט געזונט, זייער נישט געזונט, זי איז געפארן אויף ארץ ישראל פאר אביסל צייט, זי איז געווארן ליידער זייער זייער קראנק, איז די משפחה דא פון אמעריקע, איז אהין געפארן, די מצב איז ממש געווען קריטיש און מען האט געדארפט מחליט זיין החלטות וואס ממש דיני נפשות וואס מען טוט מיט איר, לאזט מען איר אין ארץ ישראל, פירט מען איר איבער קיין אמעריקע, פירט מען איר איבער צו א צווייטן פלאץ, וואס טוט מען דא? מען קען זיך פארשטעלן וואסערא געשמאק מען פארט אויף ארץ ישראל וועגן אזא מין סיבה, זעצן זיך אוועק דארטן צוויי ברודערס, א שוואגער, און מען פארט אויף ארץ ישראל. פיין, די פלעין האט געמאכט דעם טעיק אף און מען פארט, מען פארט, מען פארט, נאך א שטיק צייט פארן איז די ברודערס האבן געוואלט רעדן צווישן זיך, וואס מען טוט, אז מען איז דאך נישט געקומען דא סתם זיך צו ענדשויען, מיר קומען דא רעדן אביסל עניני רפואה, מיר רעדן אזוי אויף די ביי די פלאץ ווי מיר זיצן, נישט אזוי בא'טעמ'ט, נישט אזוי באקוועם, זענען זיי אויפגעשטאנען, עס איז געגאנגען אהער אינמיטן דעם עראפלעין, דארטן וואו עס איז דא די קיטשן ביז כוסע עריע, יא דארטן ווי אלעמאל דארף מען זיך שטעלן דאווענען א מנין און מען הייסט זיך אוועקזעצן, יא דארטן, און דארטן שטעלט מען זיך אוועק און. מ'טאר נאר רעדן וועגן דעם ענין. שוין, די גאנצע, די גאנצע פלייט איז שטיל, ווייסט איך אזא עמערסע טונקעלע פלייט, אלע שלאפט אזוי, אלע דעקן זיך צו די נאז מיט דעם קליינעם שמאטע המכונה קאלדערע דארטן אויפן פלעין, ווייסט איך שוין. און מ'פארט. און זיי רעדן, זיי רעדן צווישן זיך, ס'נישט גערעדט צו הויעך, אבער ס'איז גערעדט, ווייסט איר, ס'איז גערעדט. גערעדט וואס טוט מען, אפשר אהין, דער דאקטער, יענער דאקטער, ווי נישט ווי, מ'הייבט אן רעדן איז, איז די קולות ווערן אביסל העכער. פיין, זיצט דארטן א איד, נישט ווייט, ער זיצט דארטן ער וויל איינשלאפן, און ער געט זיך א רוף אן צו זיי, אנטשולדיגט, יעצט קענטס רעדן שטילער? ס'איז א ערעפלעין דא, מענטשן ווילן שלאפן דא, מענטשן ווילן שלאפן דא. אה, איים סארי, איים סארי, גארנישט געמיינט, שוין. זיי רעדן ווייטער, גייט אריבער נאך א מינוט צוויי, און ווייזט אויס דער איד האט ווייטער געהערט עפעס. ער רעגט זיך אויף, ער שטייט אויף צו זיי, חברה, ס'נישטא סיטעס, יעצט רעדטס דא, זעצט זיך אוועק דארטן און זייט שטיל, ס'נישט קיין פלאץ דא צו רעדן. נישט קיין פלאץ צו רעדן. און ער זעצט זיך צוריק אראפ. און זיי טראכטן צו זיך, געבן א קוק וואס מיינט א מענטש איז נישט דן לכף זכות. ווען דער איד וואלט געוואוסט וואס אונז רעדן דא, אה, דו מיינסט אונז רעדן יעצט ווי אונז זאל מיר זיין קומענדיגע שבת צו אין טבריה צו אין צפת, וואס? דו מיינסט אונז זאל מיר קומען מחליט זיין ווי און וועלכע האטעל אונז גיי מיר דא? אונז פאר מיר נעבעך אויף אזא ביטערע זאך, אונז האבן נעבעך א קריטישע קריטישע קרוב משפחה וואס ליגט נעבעך על ערש דוי, מיר ווייסן נישט צו זי וועט נאך צו זי וועט נאך איבערלעבן די וואך. שטייסט און שרייסט אין זאל, אזא אזא אזא הרגשה, פיין ס'איז אריבער א שעה צוויי, און מ'גייט דאווענען שחרית, מ'גייט דאווענען שחרית דארף מען א צענטער, איז איינער זאגט צום צווייטן אפשר רופסטו יענעם בייזעם משוגענער דארטן זאל קומען זאל קומען זיין אונזער צענטער, יא איך גיי אצו צו אים, נאר לאז מיך שוין אפ. גיי צו צום גיי יא צו צום גיי אנטשולדיגט איר האט אפשר מצער א מנין? זאגט ער ניין ניין איך בין נישט מצער אויף קיין מנין אז געב מיר א זאג אריין ער וויד איך מעג איך אריין זאגן עפעס און אביסל אביסל טון אזוי קען זאגן יא זאגט ער איר זענט נישט מצער אויף קיין מנין ווייל איך האב אייך געשטערט שלאפן? איר ווייסט פארוואס איך בין דא אויפן פלעין? איך דארף אייך וויל אייך נישט פארציילן איר מיינט איך וועל קומען דא צו מאכן א לעבן? קומט מיך צרות אין מנין, וואס איז די זאך? זאגט ר' איד איך וואלט זייער געוואלט מצרף זיין מנין, איך בין א עונן איך טאר נישט, מיין מאמע ליגט דא טויט אונטן, איך פאר יעצט מיט מיין מאמע זי איז פלוצלינג אוועק, איך פאר מיט איר אויף ארץ ישראל יעצט, פארשטייסט? איך בין געווען זיכער אז מען דארף דיך דן זיין לכף זכות, און דו ווייסט נישט וויפיל דו דארפסט יענעם דן זיין לכף זכות, די מעשים זענען מעשים בכל יום. מעשים בכל יום פשיטא כמשמעו, א גאנצע צייט מיינט מען איך ווייס שוין יענער, דו ווייסט נישט יענעמס מצב. העט איינער זאגן אבער דו ווייסט ס'איז דא אסאך מאל וואס איך זעה די מעשה פאר די אויגן. ס'איז אוממעגליך צו זאגן דאס איז אוממעג, איך זאג דיר איך קען דעם מענטש, איך קען די, איך קען נישט. מיין הייליגער רבי דער פני מנחם זכר צדיק וקדוש לברכה האט אמאל געזאגט, עטס ווייסט וואס מיינט הוודנות כל אדם לכף זכות? וואס זאגט נישט הוודנות כל אדם לזכות? זיי דן יעדן מענטש כף זכות, ווי קומט אריין א כף? א דא א כף איז א לעפל, וואס איז א לעפל? א לעפל איז דא א צוויי מינע לעפל, דא א לעפל וואס מען עסט נארמאל, שפעט דא א לעפל וואס הייסט א שיך לעפל, וואס איז א שיך לעפל? א שיך לעפל מיינט ווען א מענטש דארף אריינלייגן די פיס אין די שיך און ס'גייט נישט, נעמט מען דעם לעפל און מען טויעכט אריין. זאגט אסאך מאל ווען מען דארף דן זיין יענעם לכף זכות מוז מען נוצן א לעפל קענען דן זיין, מאכט מען עפעס א דוחק, מאכט מען א שטיקל דוחק ביז ס'גייט. מען זאגט נאך פון הייליגן מיטעלע בעלזער רב. דער מיטעלער בעלזער רב פלעגט לערנען זייער אסאך פלפול, פלעגט לערנען פאר זיך זייער אסאך פשעטלעך פלפול, האט אמאל געפרעגט דעם הייליגען בעלזער רב פארוואס לערנט ער אזויפיל פלפול, האט ער געזאגט ר' יוסי איך בין א רעבע, און א רעבע דארף מלמד זכות זיין אויף אידען, און אסאך מאל טרעף איך נישט קיין זכות אויף אידען, דא זייער אסאך זאכען וואס על פי דין קען מען נישט טוהן אבער מיט א פלפול קען מען עס ארלעדיגען, יא מען מאכט א פשעטל, מיטען פשעטל שטימט עס שוין יא. זאג איך, איך לערן אסאך פלפול, און אסאך מאל דארף איך מלמד זכות זיין אויף אידן על ידי פלפול, ס'גייט נישט פשוט, אבער מיט א פלפול בין איך עס מסדר, וועגן דעם לערן איך פלפול, כדי צו קענען מלמד זכות זיין אויף אידן על ידי פלפול.